די שיר איז מנדב געווארן דורך ישראל ברוך בראון, זיי ה שעלפן זאל מצליח זיין אין אלע זיינע וועגן. נעבעך איז פרשת תולדות, אין פרשת תולדות שטייט אז יעקב און עשו זענען געבוירן, אין נאמען שטייט ויגדל די הנערים, ויהי עשו איש ידי צייד איש שדה, ויעקב איש תם יושב עולם. אין נאמען שטייט אז. יצחק האט ליב געהאט מער עשו און רבקה האט מער ליב געהאט יעקב. ער זאגט רשי, וואס הייסט ידייצייט? ער האט זיך געוואוסט וויאזוי צו פאפן זיין טאטע, וויאזוי מייסערט מען זאלץ און שטרוי וואס מען דארף נישט מייסערן, ער האט געוואלט ווייזן פאר זיין טאטע, קוק, איך האלט אזוי שטארק די הלכה, אפילו זאכן וואס איך בין, וואס איך ווייס צ'י הלכה איז, דארף מען יא טון אדער נישט טון, אך דווקא מחמיר זיין, ווייזט צו זיין ווי מען זאגט א חסיד, לפנים משירת הדין. און וועגן דעם האט אים יצחק מער ליב געהאט. פרעגט זיך די קשיא, האט נישט יצחק געוואוסט ווער עשיו איז? כ'מיין עשיו האט זיך געדרייט אין פעלדער א גאנצע טאג ער איז געגאנגען פאנגען, כ'מיין וויפיל נעמט עס צו וויסן אז די עשיו איז נישט קיין ערליכע מענטש, כ'מיין וויאזוי קען זיין אז יצחק האט בכלל געטראכט אז עשיו איז מער ערליכער? ווער האט א פשט אמאל? אז יצחק האט געוואוסט פונקטליך ווער עשיו איז, נאר וואס דען, ער האט נישט אויפגעגעבן אויף עשיו. יצחק האט פארשטאנען אז דער באשעפער האט אים געגעבן א זון ווי עשיו, דארף איך אים ליב האבן פונקט ווי איך האב ליב יעקב. יעצט וואס האט ער אים מער ליב געהאט? ווייל ער האט געזען ער גייט נישט אויף די ריכטיגע וועג האט ער אים געהאפט, האט ער געהאפט אז אפשר וועט ער צוריק קומען, איז מילא האט ער אים מקרב געווען. ווייל טאמער חס ושלום א טאטע האט א קינד וואס פירט זיך נישט אויף ווי זי דארף צו זיין, טאר ער נישט אוועק ווארפן די קינד, ער דארף אים מקרב זיין, ס'איז געווען אמאל א מעשה, א מענטש האט געהאט א קינד וואס איז, האט זיך נישט אויף געפירט ווי ס'דארף צו זיין, איז אראפ פון וועג, איז די טאטע געקומען צו א גדול און האט געפרעגט, וואס דארף איך יעצט טון? האט אים די גדול געפרעגט, האסטו ליב געהאט דיין קינד ווי פארדעם? זאגט ער אים אוודאי, זאגט ער אים אויב אזוי האב אים ליב מער, א טאטע דארף וויסן, א קינד בלייבט א קינד נישט קיין חילוק וואס, און אזוי ווי דו פארשטייסט אז באשעפער האט אונז ליב אפילו ווען אונז זענען נישט געגאנגען אויף די ריכטיגע וועג און אפילו ווען א איד זינדיגט חס ושלום באשעפער הערט אונז נישט אויף ליב האבן, די זעלבע זאך דארף א טאטע וויסן ליב צו האבן א קינד נישט קיין חילוק וואס, און אז א טאטע זעט אז זיין קינד פירט זיך נישט אויף גוט דארף ער אים מער ליב האבן און די מער א טאטע האט ליב האבן אזא קינד, די מער געט ער אים א טשענס ער זאל צוריקקומען צו די ריכטיגע וועג. כ'האף אונג אלע פארשטייען. האטס א גוטן טאג.